fa mpagya nkɔ Europe. Nnora Fifa World Cup Qualifiers no match baako a menyaa aboterɛ hwɛɛ bi paa wɔ South Africa ana Nigeria game no, ɛkɔyɛɛ one one between these two clubs. King sɛ anka yɛde din ana yɛde rebɔ football deɛ a, anka na obi expect sɛ Nigeria foɔ bɛ wini game no with ease because looking at the individual players ne names a na ɛkura Nigeria, Ademola Lookman, Moses Simon, Ti Wobi, Ndidi, Ola Eina, these are names a ɔba yɛ continent yi so a ɔmo wɔ soro na mmom ɔmo antumi ankɔ ankɔ wini game no. Ken, adeɛ baako a ma notice about this South Africa team no yɛ sɛ nkorɔfoɔ ɛnhyɛ da mfa credit ɛmfa ma de ɛmfa ma ɔmo coach Hugo Broos adwuma pa a wayɛ with South Africa team no. It got to a time. na nipa lusu interest ɛwɔ South Africa national team nim na wokɔ South Africa man nim hɔ a na ɔmo ni gyidie ɛwɔ South Africa national team nim ɔmo faa Santana na gyidie nim ɔmo kɔ faa ɔmo legend Pitso Mosimane ɛbaayɛ still naa no na neɔma ankɔ yie ɛna ɔmo kɔɔ sɛ ɔmo bɛkɔ akɔfa Hugo Bruce ɛde no aba na Hugo Bruce ɛɛba South Africa no the only national team a na wa coach no. yɛ Cameroon national team no aber a ɔde wɔn gyee African Cup of Nations. Ntsi sɛ wɔakyɛke ɛyɛ Hugo Broos ba wɔ South Africa a, na nkorɔfoɔ expectation, na nkorɔfoɔ ne gyidie beberee wɔ mu. By Ken, yi tactics to nkyɛn. Hugo Broos bɛfaa South Africa national team no nneɛma mmiɛnsa a na yɛyi sɛ watumi de abɛwura South Africa national team ama South Africa national team no rekɔ yie. Nneɛma mmiɛnsa no baako yɛ self Sɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ South Africa national team no a, wɔatumi anya that self believe no. Wohwɛ ɛyɛ the mental and moral quality ekura South Africa foɔ no a ɛwɔ soro. Ɔde character bi aba aba abɛhyɛ South Africa national team no mu. Ɛna ɛsɛ wama wɔn saa winning mentality no. Nti sɛ woyi Hugo Broos a wabɛfa South Africa team no, woyi tactics to nkyɛn a, sɛ sɛ winning mentality ɔde bi aba, ɔde character aba. ana self belief nti sɛ wo check south Africa foɔ no a ɔmo nya saa belief no sɛ ɔmo bɛtumi a rock shoulders with the big giants nti ɔmo hyia Morocco ɔmo nsuro ɔmo ɔmo hyia DR Congo ɔmo nsuro ɔmo ɔmo sra Egypt ɔmo nsuro ɔmo yɛ kɔ African cup of nations wɔ ɛyɛ Cote d'Ivoire arguably na deɛ na nkɔfoɔ te pɔ ɔmo sɛ ɔyɛ favourite for African cup of nations wɔ Ivory Coast no na ɛyɛ Morocco ɛyɛ Hugo Broos ne south Africa na ɛyii ɔmo firi mu sɛ wo check world cup a yɛ kɔ yɛ bɔ seesei no a Group a Nigeria wom a South Africa wom no, South Africa ɛreleadi with seventeen points a seesei wɔn destiny ɛ, wɔn de, wɔn biribi ahyɛ wɔn nsam sɛ wɔn bɛtumi aqualify. Enti adwuma no a Hugo Broos ayɛ no, Ken, it seems sɛ nkurɔfoɔ ɛmmɔ wɔn daa credit, nkurɔfoɔ ɛnhwɛ South Africa team no yie. Seesei ɔne South Africa ɛresi akan a, sɛ ɔno no anhyɛ hɔ a, ɛɛden sɛ ɔbɛtumi ahyɛ wɔn. And gyidie no a na nkurɔfoɔ ɛnni South Africa team no, seesei Hugo Broos baeɛ no, Watumi a make sure sɛ ɔde saa gyidie no asan aba South Africa team no mu. Wokɔ South Africa man yi mu a, obi anya gyidie sɛ South Africa bɛtumi a qualify de akɔ World Cup. The last time yɛhuu sɛ South Africa ɛrebɔ World Cup was twenty ten aberɛ a wɔn hostiiɛ. By sɛ yɛmbɔ qualifiers na South Africa ɛn qualify no, the last time wɔn bɔɔ qualifiers a wɔn qualifieɛ no was way back two thousand and two. Akyɛ. Enti South Africa team n'ankasa a ɛwɔ hɔ seesei no, it seems sɛ asɛ Hugo Broos bae no kin, wa transform team no, wama wɔn that self believe, character ana winning mentality a nneɛma ɛkɔ yie de ama South Africa. Seesei World Cup no, agye sɛ wɔn ankasa na ɛbɛ lose wɔn games a wɔn ntumi nqualify. Enti ma menbɔ South Africa foɔ ɛne Hugo Broos aba so pɛ yi, adwuma a wayɛ with South Africa team no ɛnyɛ adwuma ketewa. Wo kɔ piem wɔ Europe a, Norway ɛwɔ wɔn group no, ɛnura wɔn hyɛ eleven. tia Moldova. Haaland mpo nkoa nyaa four goals wɔ saa game no mu. Sɛ wo kyɛke Norway group no a sesei ɔliidi Italy, ɔliidi Israel. Ɛyɛ group baako a ɛfiti sɛ draw no bae no obiara te pow sɛ ɛyɛ Italy na ɔbɛtɔpe group no by assistance now. Norway abɔ five games ɛwɔ saa group no mu, Norway atumi awini five no nyinaa a sɛ wo check goals a wɔahyɛ, wɔahyɛ twenty four goals ɛwɔ saa group no mu a Norway foɔ ɛhope sɛ wɔbɛtumi a qualify ɛde akɔ World Cup no. Norway the last time yɛhu wɔn wɔ fifa World Cup was in nineteen ninety eight ɛwɔ France, six editions nie yɛnhuu Norway ɛwɔ fifa World Cup no mu bio. Norway akɔ akɔyɛ country aken, wɔn ntaa nqualify nkɔ major tournaments. Enti in the history of Norway wɔn national team no World Cup wɔn akɔ mmiɛnsa. Euros no wɔn abɔ baako pɛ. Enti Norway ankasa yɛ ɔman baako a se yɛnkɔ major tournaments te sɛ World Cup no wontaa nhu Norway sɛ wɔn requalify hyewhyewhyew na Norway akɔ akɔsi akan. But there is something special about this Norway wɔn side. Norway foɔ no wɔ gyidie sɛ any time biara wɔbɛnya golden generation biara wɔn qualify de kɔ fifa world cup. Ɛnti three times a wɔn a qualify de akɔ world cup no Norway bɛnya wɔn first golden generation. Wɔn nya wɔn first golden generation no wɔn de kɔɔ world cup in 1938. Ɛmaa Norway foɔ qualify for wɔn first world cup. That was the time a na wɔn anya wɔn first golden generation. Nils Eriksen mo. Ɔna na na yɛ the main man ɛde ma Norway national team. Ɔmo nya ɔmo first golden generation no, ɔmo de kɔɔ World Cup in thirty eight. Norway bɛ nya ɔmo second golden generation, ɔmo de qualify kɔɔ nineteen ninety four World Cup wɔ USA. Ɛsaa de qualify kɔɔ nineteen ninety eight World Cup ɛwɔ France. Saa tam no yɛ bɛ nyaa Ole, yɛ bɛ nyaa Ronny Johnson mo. Ɛbɛ yɛ ɔmo second golden generation, ɔmo de kɔɔ World Cup back to back. Ɛfiti hɔ no, ayɛ den sɛ Norway bɛtumi anya another third golden generation, ɛna currently. Looking at the number of players ekura ɔmo seesei no, Norway foɔ hu no sɛ ɔmo anya ɔmo third golden generation because we are talking about a Norway side a ɔwɔ Martin Odegaard, ɔwɔ Oscar Bobb, Antonio Nusa, ɔwɔ abranteɛ yɛfrɛ no sɛ Sørloth ɛna ɔwɔ the main man Haaland. Enti ɔmo third golden generation no ɔmo wɔ gyidie sɛ World Cup a ɛbɛkɔ so twenty twenty six no Norway bɛtumi a qualify. Enti sɛ wo check Norway abakɔsɛm mu a Ken, Any time bi a Norway bɛnya golden generation biara no, wɔn qualify de kɔ fifa world cup, and wɔn third golden generation no, seesei Norway wɔn abɔ five games, five wins, seesei wɔn matches a aka no nyinaa no, wɔn rehwɛ sɛ wɔn bɛtumi a qualify de akɔ wɔn anim, and ɛbɛyɛ big history de ama obi te sɛ Haaland, ɛbɛyɛ big history ne record de ama obi te sɛ Martin Odegaard, sɛ wɔn bɛtumi a qualify Norway de akɔ wɔn fourth fifa world cup. Seesei baabi a aduru no, ayɛ den de ama Italy, the rate a Norway foɔ no rehyɛ a wɔn apeke fɔm no, Italy anyɛ very careful a, Norway betumi a qualify wɔ saa group no na wɔn atɔpe saa group no. Ma me mbɔ wɔn nso so aba so. De la Fuente a ɔyɛ Spain national team manager akɔ akɔdi nkɔmmɔ bebree. Baako a wɔbisaa no sɛ, Akwadaa no a yɛfrɛ no sɛ Dean Howson no, sɛn na osi hu no? Ɛna de la Fuente a ɔyɛ Spanish national team wɔn coach se, Akwadaa no a yɛfrɛ no Dean Howson no, ɔhwɛ akwadaa no din a, ne calmness, ne maturity, how otumi handle situation biara sɛ game no rekɔ so a, akora no yɛ super player. Ana de la Fuente ɛrebɔ Dean Howson aba so. Ken, ɛho nhia sɛ ɔwɔ sɛ ɔ support Real Madrid anaasɛ ɔbɛ support the Spanish national team ansa na watumi ahu sɛ Dean Howson nankasa nim bɔɔl no bɔ. Obi a ɔhwɛ football biara bɛka nokora akyerɛ ne ho a, sɛ ɔreka young centre backs a wɔasi football wɔasi so seesei a, Wɔpɛfɔɔmo very well Dean Howson ɛka ho bi. Dean Howson yɛ centre back and in association football yɛwɔ three types of ɛyɛ centre backs traditionally centre backs a yɛwɔ wɔ wiase no traditionally yɛtumi adivide wɔn into three yɛwɔ wɔn a wɔyɛ stoppers yɛwɔ wɔn a wɔyɛ ball playing ɛna yɛwɔ wɔn a wɔyɛ sweeper sɛ wo peke aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Dean Howson na wose o analyse no as a centre back a wobɛtumi a classify Dean Howson sɛ ɔyɛ modern centre back. and saa modern centre back no ɔmo combine everything together mostly ɔmo a yɛ classify ɔmo sɛ ɔmo yɛ modern centre back no ɛyɛ ɔmo yɛ technically gifted nti obi a ɔyɛ modern centre back te sɛ Dean Howson bia sɛ wo pick no a yɛ attack a o influence attack ɛna yɛ defend so so a obetumi a defend better ɛde ama wo nti sɛ wofa Dean Howson na De La Fuente ɛbɔ no ɛma no credit ɛbɔ n'aba so a team bi a osi akan Seesei osi akan de ma Real Madrid ne the Spanish national team. Sɛ ne team initiate attack bi a, wohu sɛ centre back no a yɛfrɛ no Dinausen no, ɔyɛ involve wɔ wɔn attacking phase no mu because technically ɔyɛ gifted, ɔyɛ comfortable with the ball. Sɛ ball no kura aberante a yɛfrɛ no sɛ Dinhausen a, ɔnsuro because ɔde ball skills ne ne technical ability wɔ soro. Ɔgye ball no a, from ɔno ankasa half, yɛka biribi sɛ ball carrying ability, defenders wɔn bɛtumi agye ball from wɔn ankasa area na wɔn de ball no atumi a progress akɔ wɔn anim, wɔn bɛtumi a guide a make sure sɛ wɔn nlusu ball no, ne ball carrying ability wɔ soro ɛna ɔyɛ obi a ɔtumi ma ɛyɛ passes a ɛtumi split defense nti mostly saa modern centre backs no wɔn yɛ obi a wɔn yɛ technically gifted a wɔn attack a wɔn yɛ very good ɛna wɔn sɛ defend a ɛtɔ da bi mpo koraa no a wɔn ntaa nuse physicality ne aggression no bebree. bɔ ɔmo anticipation, ɔmo awareness, ɔmo positional sense, balance ɛna composure no wɔ soro. Ɛna ɔmo yɛ defenders a ɔmo san wɔ pace. Enti sɛ ɛnɛ papa a yɛfrɛ no sɛ De La Fuente ɛɛbɔ Dean Howson aba so a, Ken, ɛyɛ nokorɛ. Seesei Spain anya a future centre back a Spain bɛtumi de ɔmo nsa asi ɔmo bo aka sɛ seesei daakye daakye yɛwɔ centre back a mmerɛ kɔ n'anim no ɔbɛtumi a dominate akyire de ama yɛn. Let's not forget woyi Dean Howson firi hɔ a, Spain san wɔ Pau Cubarsio Sessua, Enti wowɔ Dean Howson, wowɔ Pau Kubasi a woyɛ the Spanish national team head coach a wonim sɛ o four and five no the next bɛyɛ five six years no woyɛ rest assured sɛ all things being equal Pau Kubasi ɛna Dean Howson ɛbɛtumi ama wo that constant performance and let's not forget ɔsɛsi akan de ma Real Madrid and the future centre back for Real Madrid ɛyɛ Dean Howson Ken to be honest with you Dean Howson a De La Fuente ɛrebɔ n'aba so no onim bɔɔl ne bɔ na coach no amfa ansi hɔ. Ɛna wɔbisaa no sɛ, Wate Gavi nka? Ɛna papa a yɛfrɛ no sɛ De La Fuente se, Ɔne Gavi akasa wɔ fon so, na Gavi werɛ aho pa ara. Ɛna Gavi aka akyerɛ ɔno coach no sɛ, seesei ɔretwɛn sɛ ɔbɛakɔ akɔyɛ operation. Ɛne adeɛ a seesei Gavi aka akyerɛ De La Fuente sɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔyɛ operation. Ne nyinaa no yɛ sɛ, according to the coach, ɔse Gavi aka akyerɛ no sɛ, ɔwɔ sɛ ɔkɔyɛ meniscus operation. Meniscus operation no, sɛ wohwɛ a, ɛyɛ te sɛ wo knee no, ɛyɛ C-shape. Ɛno yɛ cartilage in between wo knee joint no. Enti saa cartilage no, ɛno na ɛ acte as a shock absorber. Atumi a stabilise wo knee no. Ɛne yɛka no sɛ meniscus. Enti ɛno na seesei Gavi akɔ akɔnya saa injury no, ɛne ɛse ɔɔkɔ akɔ akɔ akɔyɛ operation. Ɛnke na me read about ɛyɛ meniscus injury no, sɛ ɛyɛ partial a, ebetumi ateki some few weeks, na mmom sɛ ɛnyɛ partial deɛ a, ebetumi ateki bɛyɛ se three to six months. Enti ɛyɛ big blow de ma Barcelona ɛna the Spanish national team. Yɛwɔ nneɛma bebree a etumi affect players ɛma wɔn development ɛne wɔn peak ɛne baabi a ɛwɔ sɛ wɔduru no wɔntumi nduru. Nneɛma a etumi affect players no baako yɛ indiscipline. Sɛ player nyɛ serious a, ne potential ne nneɛma a ɛwɔ ne mu no, ontumi nreache saa potential no. Environment kɔ environmental condition, baabi a osi akan no, sɛ nneɛma nkɔ yie mfama no a, etumi affect no. Adeɛ baako a affect players paa yɛ injury. And in the case of Gavi, Ken, it seems sɛ injuries no reyɛ akɔ akɔyɛ too much de ama Gavi as a footballer. Let's not forget sɛ, sɛ wokɔ Spain a, mostly players a wɔyɛ midfielders no, wɔn football IQ wɔ soro, ɛna wɔn technical ability wɔ soro. Few occasions ɛna wobɛhu a Spanish player, especially operating in the midfield a, ɔwɔ football IQ, ne technical ability wɔ soro, ɛna ɔsan wɔ saa aggression no. Gavi wɔ saa adeɛ no nyinaa. Nnansa yi, ɛnkyɛeɛ, in twenty twenty two, Gavi a yɛreka ne ho asɛm yi, ɔgyee Golden Boy. ɔsan gyee copper trophy. Enti from twenty twenty two, akora a osii so a na yɛ project no sɛ obeduru saa mpɛnpɛnsoɔ no yɛ Gavi. Deɛn na asie? Ɛyɛ injury. Ɛfiti sɛ onyaa ACL no, nneɛma nhyɛ da nkɔ yie mfa mmaa Gavi. And let's not forget yɛrekɔbɔ World Cup. And Gavi bɛhia playing time, obehia form. na watumi awura Spain national team no mu. Enti papa no se aberanteɛ no bɛakɔyɛ meniscus injury. Ɛ meniscus injury no, sɛ ne tiri yɛ yie a, ɛyɛ some few weeks. Sɛ ne tiri anyɛ yie a, ɛyɛ three to six months na ɔtumi tena fie a, ɛyɛ big blow de ma Barcelona. Kane, mede m'ano bɛsi no, Emile Heskey adi nkɔmmɔ kakra wɔ Chelsea, na Emile Heskey se ɔhwɛ Joao Pedro no a, obetumi afolo the foot step of Drogba ana aberante a yɛfrɛ no sɛ Diego Costa wɔ Chelsea bɔɔlbɔ kuo no mu. Ade koro nti a Emile Heskey ka saa asɛm no nyinaa no yɛ sɛ, after Drogba a Diego Costa baeɛ no, players a wɔtaa yɛ number nine, wɔn lead lines no de ma Chelsea no, the last number nine player anaasɛ ɔlead lines de ma Chelsea a ɔtumi hyɛɛ twenty plus goals wɔ Premier League mu was Diego Costa. Woyi Diego Costa firi hɔ a, Alvaro Morata ba, wantumi amma saa numbers no, Giroud, wantumi, Tammy Abraham, e getting closer, ba wantumi amma twenty plus no, yɛbɛnyaa Timo Werner, yɛbɛnyaa Lukaku, ɛna yɛbɛnyaa aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Kai Havertz, Nicholas Jackson, saa players no nyinaa no leadi lines no ma Chelsea, yɛbɛbɔ season awie no, wɔn ntumi mmaa twenty plus goals, na papa yɛfrɛ no sɛ Miheski se ɔhwɛ bɔɔl no a Joao Pedro bɔ no a, Obetumi ayɛ saa deɛn de ama Chelsea and I'm tempted to believe sɛ me ne Emile Heskey yɛ adwen because one, Joao Pedro abɔ three games de ama Chelsea in the Premier League wahyɛ two goals. Chelsea ɛcreate chances bebree deɛn na aka? Aka obi a ɔbɛyɛ clinical finisher. Anka ɛyɛ adeɛ sɛ Chelsea ntumi ncreate a woyɛ striker a wobɛbre but in this case Chelsea ɛcreate nti sɛ Chelsea wɔ Joao Pedro ɔyɛ clinical finisher deɛ a asɛm a Emile Heskey ka sɛ after Diogo Costa no, Joao Pedro betumi abɛyɛ the next player a obetumi ama Chelsea twenty plus goals no. Ɛme ne papa no yɛ adwene pɛfɛli. Rate no a Accra no rekɔ no, sɛ ɔkɔ ne sɛn a, yɛbɛbɔ season awie no, obetumi ama Chelsea bɛyɛ twenty goals in the Premier League. Well, meda se, Kwame.
Uh, ma Ederson mmerɛ na uh, begin to so ma me. Ederson. Meda ase na yɛnante na yɛntoa so na bebia awosi ɛwɔ biara yɛnkyia no. a wɔhyi wɔ Dunkwaw no afei na yɛnante na yɛmmɔ nkɔmmɔ kakra. Ken, last season ɛwɔ Barcelona, mm. one of the things that far Padima Barcelona was how united the team were. They were playing as a team. Nansan issues bi bae ama yɛaka ho asɛm atwam kɔ a coach no bɛka sɛ egos ɛbɛ affect team no ɛtwa mu kɔ na before the coach ɛbɛka ego nsɛm no asɛm bi pie yi a asɛ obi abrashe na aside but asan so asɔre bio na ɛkyɛ sɛ nsɛm no ɛbaeɛ a amanfoɔ ɛfa nhyira no ɛyɛ ayɛ nokorɛ ɛfa Gavi ne Fermin Lopez ho. Ken, mm. yɛtaa ka sɛ sɛ best friends nam paa wote sɛ ɔmo ntam ate a anyɛ sika a na ɛyɛ ɔbaa
wohwehwɛ mu no yɛsɛ yɛden ɛyɛ hɔ mmienu de mmienu no yɛden a ken
early august mm. ɛna stories bi starte sɛ ɛreba sɛ Garvey girlfriend no yɛfrɛ no Anna. Mm. Femin girlfriend no yɛfrɛ no Berta. Ɔmo mmienu anya issues. Ama wokɔ TikTok a, obiara girls no wei na wei ayɛ video bi na ɔde twa wei mpoa na wei susu de twa wei mpoa. Early August na story wei bae. Ɛna ɛyɛ te sɛ Ntɔkwa no akɔ ara ma seesei a affect players no ntam, nnamfofoɔ mmienu no a affect because these guys they were fine to the extent sɛ mmaa no mmienu koraa yɛ fine. Tie o, story no starte sɛ ɛreba no obiara mfa anyɛ asɛm because it could have been one of those things only for Fifth of August Garvey redi ne birthday Garvey odii twenty first birthday no Ken best of friends deɛ dɛn na yɛ a na esi Femi bɛ wish no meboa mm. because all the Barcelona players were doing so deɛ ama amanfo raise the question sɛ eyi ɛna asɛm no yɛ ayɛ no kora ne sɛ Garvey ampaa birthday Femi wei fi ɛna amanfo sɛ ah ɛna nsɛm no yɛ no korɛ. Mm. Because how, how is that possible? Best of friends. Sɛ baako di ne bɛde ade a de bi ɔmo yɛ to the extent sɛ Barcelona players obi a wɔhyɛ Gavi o Gavi yɛn fɛmi ne mfin no. Ɛna wɔn fɔ sika yɛ ɛna asɛm no yɛ ayɛ no korɛ. Ankyɛ The following day na Fermin Lopez de adeɛ bi aba abɛto ne IG so se sɛ wokenkan nsɛm na ɔka no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ bad guys never win na nnipa bi bi wɔ hɔ a wɔyɛ wɔn ho abɔnten sɛ wɔyɛ nnipa papa but deep within them woba na wobɛn wɔn a wohu sɛ wɔyɛ nnipa bɔnfoɔ. Ɔde too hɔ a ankyɛ less than one hour na wayi afiri hɔ. Ken, menni wɔn ntam bi. but nsɛm a ɛsisi wɔn nkyɛn no wokeka nneɛma no nyinaa bɔ mu a na ɛkɔyɛ akɔyɛ te sɛ ebia asɛm no yɛayɛ nokorɛ nti asɛm no ɛkonkɔn hɔ ɛnɛ Catalan nsɛnkyerɛfoɔ wɔn dii tim no akyi kɔɔ Asia nso de ba sɛ wɔyɛ training no no Gavi hyɛ dɛ kɔtwa Fermin Lopez sisi ntwa no ɔplayers no nyinaa yam si wɔn sɛ ahaw because Gavi Naturally ɔyɛ aggressive but yɛse ntwa no a ɛkɔɔ fam yi so no ɛyɛ obiara nwanwa ɛna wɔn brush no aside. Wɔn san baa Barcelona ntɔkwa san nso sii wɔ training grounds a ɛyɛ Ronald Arroyo ɛne ɛɛ Raphinha ɛna ɛpɛtaa wɔn. This is this story is according to Catalan nsɛnkyerɛfoɔ a wɔn di team no akyi kɔɛ. Nti two stories around these two guys first ɛyɛ. Ɛstartee firi mmaa no mmienu obiara girlfriends to the extent sɛ Femi na Anwenhye Garvey ɛna amanfoɔ ɛkeka nneɛma wɔ mu sɛ asɛm no yɛayɛ nokorɛ only for them to go to tɔ ama ntɔkwa asan so akɔ akɔsi. Ken, nsɛm yi ɛna ano Femi Lopez bɛyɛɛ interview kaa sɛ oh Ɔno ɔne Gavin ntam da so yɛ paa amanfoɔ sɛ ok waka deɛ but nsɛm no a ɛsisi sequence of events no if you're analysing this sequences a clearly you see sɛ ebia nokorɛ kakra bɛwom mpakyɛw tena mi kyɛ ɔyɛ ase now ɛwɔ sɛ Barcelona finding perfect solution creating another cordial relationship among the players because me can me can Femin wɔn nkɔɔfoɔ hɔ Gavi wɔn nkɔɔfoɔ wɔn ahwɛ ne yie a nsɛm no Ɛhyɛ aseɛ fi mmaa hɔ mmaa mmienu obia ne ne girlfriend girlfriend na ɛ affect team no ɛsɛ sɛ Hansi Flick ɛna solve this issue but the problem is that Hansi Flick ɔnte ɔmo ka saa tio on sɛ these are pure Catalan guys a ɔmo no saa boys no ɔmo lifestyle yɛ different so you need to be among them to understand them ɛna ɔno nso so nte ɔmo ka saa. Ne technical staff nte wɔn kasa nti to solve this issue ok sɛ coach nte deɛ a then ɛwɔ sɛ captain foɔ no na ɛte ter stegen ɔntumi nkɔka asɛm wei bi Ronald Arroyo ntumi nkɔka Frenkie de Jong the only person a ɔne wɔn vibe paa yɛ Pedri ɛno nti na Barcelona foɔ akɔfa Thiago Alcantara wohu story a wobɛyɛɛyɛ no sɛ Thiago Alcantara sɛsɛi Coach no insiste sɛ wɔmfa Thiago mmra na Thiago seesei ɔno na ɛbɛ liaise between the coach and the players. So Egos no Thiago na ɛbɛyɛ adwuma no? Seesei se Thiago Alcantara na adwuma aba no no because clearly coach no hia obi a ɔbɛgye n'adi, coach no hia obi a ɔbɛ trust because these are player to player relationship. Ɛkɔ abɔnten a asɛm asi because media foɔ no bɛ blow asɛm no na akɔfa issues aba nti the coach needs someone who who he can trust. Ɛna Thiago Alcantara nso sɛ ɔne coach no te sei. Nti seesei Thiago Alcantara no ɔmmɛyɛ full time deɛ na mmom he will be around the team. Nneɛma no bi wɔ hɔ a boys no ntumi nka nkyerɛ coach no a Thiago Alcantara bɛn boy no wɔn respect no they can solve it because team no Hansi Flick team it revolves around system yes but unity plays major role. Nti nneɛma nketenkete no a astate affect team no seesei Gavi ne Fermin deɛ no ken as soon as possible sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ because nsɛm no bi no wo keka nneɛma no nyinaa bom wo kɔ twit ɛɛ tiktok sisi a wobɛhwɛ na girls no obiara ɛtoto ma ne ne yɔnko wɔ hɔ they should solve it as soon as possible deɛ ɛtɔ so mmienu ken Nicholas Jackson me who how desperate a striker will be sɛ Bayern Munchen foɔ sɛ wɔn pɛ wo. Pɛ na wɔn pɛ wo no, ɛnyɛ loan, ɛnyɛ outright figure. Sɛ ebi a wɔkɔ a, ɛyɛ permanent deal. Ɔsɛ ɔpɛ wo loan. Before Nico took a decision, he knew very well sɛ Bayern Munchen target na ɛnyɛ ɔno a, na ɛyɛ Nick Vortamade. A wɔn de 55 kɔɛ a, saa time na Stuttgart foɔ gye 65. ɛna ɔmo decide sɛ ɔmo nyɛ nti bae no sɛ ɔpɛ wo loan a how desperate will you be sɛ Africa ni sɛ matam 3 million efi mia me sika mu sɛ mede sɔ deal no so what ah, Jesus Christ wode kɔyɛ dɛn three million euro sisi the reason why meka asɛm wei ne nyinaa ne sɛ Nico wo nkekee bɔɔ mpanyinfo a ɛwɔ ban mu nkyen astate reveale wo contract details to the extent sɛ nkorɔfoɔ koraa ka kyɛ wonya nkeke bɔ na ɔmo akyerɛ wo sɛ eh yɛn nfa wo permanent because what I know ne sɛ sɛ deals bi ɛɛbɛba na ɛyɛ permanent deal a na wote sɛ player bi atam ne sika ɛde resɔ deal no so a it makes sense me ara me Manchester City Fernandinho ɔte ne sika four million ɛde sɔɔ deal so Coutinho did same ɛyɛ permanent deal but nipa korɔ no sɛ ɔpɛ wo loan wokɔ bɔ one year de aba sɛ matsɛm me three million now ɛno na sɛsɛi ulihunis mepakyɛ ulihunis wabɔ ban mu nkyin he's former president of the club wopɛ mpanyinfoɔ no bia ɔmo kasa a ɛwom ɛwɔ ban mu nkyin a ɔno na ɛwom ɛna ɔbɛ abɛ reveal contract details ɛna na ɔde baeɛ no Ɛnna ɔsɛ nsɛnkyerɛwfo akye ka asɛm no akyea no, ɛnna wɔasan nso abɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu bio. Na nnɛ interview a Julio Yunes ayɛ ne sɛ, ɔsɛ sɛnea osi kae no, contract no clauses a ɛhyɛ mu nie, Aka 32 Bundesliga games, na Nico contract no DFB nka ho, ɛwɔ sɛ ɔbɔ 40 games de ma Bayern Munchen. Wantumi ambɔ 40 games a ɔreba back to Chelsea. 40 games no DFB Pokal nka ho. Me ne wo ka sɛ sesiei aka thirty two Bundesliga games, Champions League no if, that is if Bayern Munchen koraa kɔ final a, ɛyɛ thirteen games. Woka bom a ɛyɛ forty five games. Nti out of ɔmo forty five games no ɛwɔ sɛ Nico bɔ forty games. Ɔbɛsan aba Afcon.
Wobɛsan aba Afcon Nyame adom a. Nti no, na kyerɛ sɛ deal no a wo koraa wonya nkeke bɔɔ no, virtually it is impossible. Meanwhile, na kyerɛ sɛ wa spend three million to just go and play Bayern Munchen for one year. Africa ni three million dollars. Wonim deɛ ɛba Ghana ha, ɛba Africa ne Senegal wa, wonim deɛ ɛbɛtumi ayɛ. Oh, Ken, I'm extremely disappointed. Ɔmo anso appreciate.
They will not appreciate you. Ken, Me me nya ni kwa nka mɛka akyɛ ne sɛ saa decision ne di kasa. Ne sɛ kɔbisa saa deɛ ɔmane. Oh. Bayern yɛ ayɛ one club a. Oh. Ɛnyɛ nsɛm nyina na yɛka wɔ abɔnten. Oh. Ɔmo mpanyinfoɔ no ɔmo ha adwen.
Ɔmo ha adwen. Ɛba players ne bia. Ɔmo yiyi mu paa. Bayern Munchen. Mm. Sadio Mane yɛ ma ne sika Sɛ wo na ɛbɛyɛ highest paid player ɛwɔ ban mu nti twenty two million saa time no hɛ Manuel Neuer twenty one million um, Thomas Muller Kimmich mu wɔn nyinaa yɛ below Sadio Mane these are the guys political guys ɛwɔ team wo Sadio Mane wo bɛgye we all know what happened ɛnyɛ afei na yɛbɛkyerɛkyerɛ mu nti sɛ wo ba a nti ada na Nico na wɔ ne tirim sɛ ban mu nkyina sɛ football club ɛbɛtam nama nan no de ama no ban mu nkyinfoɔ I feel sad me no sɛ ɔkɔ no normal loan na nka nya me ya sɛ wata mo three million dollars sɛ mekɔ bɔ ban mu nti wɔn yɛ aba wobɛba no Newcastle foɔ deal no ɛnyɛ yie mm. na wokɔ he afei tie caf World Cup qualifiers ne team yie paa you see yɛnyɛ stage no wohia ten games to qualify groups no obiara wɔ mu six six six six na mmom with the exception of the Eritrea Morocco deal because Eritrea deɛ wɔn ankasa withdraw yɛ sɛ wɔn nim na wɔn ma wɔn players no bɔ qualifies a players no nya duru Morocco a wɔn ma bio wɔn bɛ siki asylum nti wɔn deɛ wɔn mpɛ wɔn ho asɛm because wɔn nim deɛ esi nti wɔn mmɔ because apart from that ne deɛ. Ideally you need five games to qualify, five home, away five nti woka ne nyinaa bom a that will give you thirty point. Meka deɛ ɛsi so de aba titiriw second spot no. Wohwɛ table no sɛdeɛ ɛsi rekɔ a, you need minimum eighteen point to qualify for the second spot kent menya ɛno nko a mepɛ first spot ne deɛ mempɛ sɛ mɛkɔ mu bebree ba ken ma me ne wo ndi sika se kakra wohia minimum of eighteen point a because sɛsɛi ɔmo a mo qualify for the second spot na ɛyɛ gabon Sese already ɔwɔ eighteen points, Madagascar wɔ sixteen, DR Congo wɔ sixteen, Burkina wɔ fifteen, Cameroon wɔ fifteen, ɛwɔ mu ara Nigeria wɔ eleven. King mepakyɛw tie sɛ wo needi minimum of eighteen a wode six points ne mfa nsa Nigeria ahyɛ the next two games six points wode ama no wahyɛ Lesotho

um, Rogobert Zong bɛgye adwuma no. Yɛwɔ hɔ ara na yɛpam Rogobert Zong, ɛna Kane bɛyɛɛ story sɛ, uh, Samuel Eto'o se ɔnnim ho hwee, ɔte hɔ ɛna ɔtee sɛ wɔn ministries wɔn a appointe Mr. Bryce sɛ the coach of the team of the Cameroonian national team Mark Bryce ɛna ɛyɛ head coach meboa. Mm. Mepa kyɛw ma memfa mmra Ghana situation te sɛ Yɛpɛ coach. Ɛna Kurt Okraku so ɔte hɔ saa ara na ɔte wɔ radio so sɛ yɛreka sɛ Honourable Kofi Adams akɔfa coach foforɔ de aba mm. without ɔno ni notice. This is what happened ɛwɔ Cameroon. Mm. Ɛna ɛtɔ bu fu yɛ sɛ ah, how the ministry appoint someone without me a meyɛ football association president. Ɛma ɔne Mark Price ɛko ntɔkwa to the extent sɛ ɛto pamo papa no. Mm. Ọpa mo papa no na ministry fo no sɛ hey master wonyɛ serious wɔn come on reinstate him. Nti before Mark Bryce koraa bɛbɛ start adwuma no mm. hwɛ the conditions a na ɛwɔ grounds. Ɛto wɔn yɛ ne no nkɔ stadium dɛ. Because ɛnyɛ ɔno na ɛpa papa no. Mm. Ɔno de bi wa complace wɔ yi wa te ne ho afiri wa ɔwɔ ne nsa de afiri ho sɛ mímí na meyɛ fɛkafo president ɛsɛ sɛ meyɛ appointee obi wo minister wakɔfo obi di n'aba papa no soso mene ne nka ɛna McBryde yɛ n'adwuma nti conditions on the ground itself no ɛnyɛ Cameroon but it will be extremely sad mm. sɛ yɛkɔ World Cup na wobɔ bobɔ players ni bi Carlos Baleba mo ɛno a mehwɛ wɔn anim na oh, mehwɛ wɔn boys na I felt sad ɔsɛ na wɔsu anaasɛ ɔyɛ dɛ ɔkè mbɔɛ mɔmu ni ade kɛn ɛyɛ. Oh, ɛya. Onana.
Ɛno a Onana he got frustrated ɔpem supporter bi. Mm. Na supporter no koraa baa betwa selfie. It is sad. Cameroon wɔ players o. Okay. Anguiza sɛ yɛ ka midfield sɛ wɔ Africa ɔmo yɛ ɔmo yɛ strong papa kan. Vincent Abubakar.
Vincent Abubakar. Bɛɛ three four months ni ɔn bɔ bɔ. Na coach ama na bɔ kyɛ sɛ it is sad. Ɔn egyina mu. Ɔn ɛda so bɔ bɔ.
Eti sise situation no so bɛ place second na. Mm. You need seventeen kura deɛ ɛstre ɛyɛ wild yɛn fɛ sɛ eighteen points eighteen na ebi kyen de wakɔ bɔ playoff nti nigeria deɛ mi nim what will happen ɔmo chance deɛ one percent pɛ. nigeria nti cameroon o ɛ ɛ cameroon situation sɛ cape verde deɛ ohia just one point is good is gone is gone is gone.
ɛdɔsɛn ɛnkyɛ booking course na ɛba yɛba bɛ di nkɔmɔ bigi ɛbra kakra ɛbra kakra ma mi na yɛn wura mu kakra.

football when it comes to quality ɛwɔ wiase ɛkɔ fam nti when you get coaches a wɔn yɛ builders wɔn yɛ good coaches wɔn bɛtumi a bring together players na wɔn abɔ ama wɔn anya results a you have to do everything in your capacity to keep those managers na wɔn ma ne pressure bebree na wɔbɛtumi atena ase na wɔayɛ adwuma no de ama wo Nigeria finds themselves in a situation as esi a ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ akɔpere na wahwɛ sɛ obetumi anya second spot a ansa na ɛno no mpo wakɔ akɔ akɔbɔ play off ɛno a against South Africa wɔn yɛ deɛ wɔn bɛyɛ biara but nneɛma ankɔ nkan amfa wɔn a wɔn Nigeria after Stephen Keshi na ayɛ den sɛ Nigeria bɛnya coach a ɔyɛ good na ɔbɛ build team de ama wɔn ɛmfa ho ne the kind of quality wɔn kita ɛna ɛne na mu a ɛna wɔn kɔfa agɛnɔ worɔ baeɛ worɔ yɛ adwuma no kakra aba bɛduru stage bi Wura ɔmmɔdenmɔ no nkyɛ na nkɔ nkan mfa mma wɔn, enti na ɛwɔ sɛ ɔma Gen. Ɔwura kɔ. Ɛnna ɔkɔeɛ. Ɛnna wɔkɔ kɔfaa Jose Parceiro de no baeɛ. Ken. Jose Parceiro ba building team de maa Nigeria. Ɛkekaa mmeranteɛ no bɔɔ mu a, wɔgyina park so na wɔresi akan a, wohu sɛ coach no atwerɛ biribi, ɛnna mmeranteɛ no a wɔakyerɛ wɔn adeɛ no, wɔexecute coach no plan wɔ park no so ama results aba. Parceiro nkakrankakra nkakrankakra ɔkɔ pie mu African Cup of Nations. The last AFCON a yɛkɔkɔ bɔɔ no wɔ Cote d'Ivoire no, wo se Parceiro na na ɛyɛ Nigeriafoɔ coach. Wo deɛ fa no sɛ ɔnyɛ adeɛ, fa no sɛ ne mmɔdebɔ nkɔ nkan. Watumi aka team abom ama mmeranteɛ no abɔ amanneɛ ma akɔyi ama wɔn a AFCON a yɛkɔbɔeɛ, they got to the finals. Ɛna Cote d'Ivoire. a ɔyɛ host nation hyɛɛ Nigeria two one ɛna wɔn gyee trophy no ɛde firi Nigeria nsa mu after the Afcon ɛna papa no sɛ adwuma no ɔnyɛ biom obiara mpamo no but ɔde adwuma no eto hɔ nom ɔntumi mmoa ɛntoa so mfa mma Nigeria wɔn bisa no sɛ deɛn nti na ɔregya adwuma no akɔ no ɔsɛ ne reason no yɛ simple Afcon no sɛ nka ɔgye yɛ o sɛ nka wangye o anka ɔbɛkɔ because sɛ there is too much pressure ne interference wɔ Nigeria adwuma no ho na ɔdwene ɔno ankasa ne ho ne ne health ho pressure no dɔɔso too much adwuma no ɔntumi nyɛ biom eti ɔgya adwuma no de ato hɔ eti for so many years after Stephen Keshi a coach a ɔbuildi team de maa Nigeria na ɔmo sɛ ɔmo si akan ɔmo bɔ to ɛwɔ rehearse party no ɔmo ataataa papa no ama afei wɔagya adwuma no de ato hɔ nom a ɔkɔ Sɛsi a Nigeria finds themselves in a situation a sɛdeɛ na meka no, ɔkɔpɛ second. Second no a ɔkɔ akɔ akɔpɛ no, ɔno na ɛda third. Benin na ɛda second. Benin leadi Nigeria three points. Unfortunately for Nigeria, Benin coach yɛ Gernot Rohr no a na Nigeria ase ɔnyɛ adeɛ na wɔpamoo no no. Ɔno na ɛyɛ Benin national team no coach sɛsi a. Enti sɛ ɔbɛgyae mu ama obi Ɔbɛbɔ soft ama obi anya qualification de akɔ n'anim mpo a, ɛnyɛ Nigeria na wɔn disrespecting no by sacking him sɛ nea wɔde bɔ nkɔ nkan no. Enti sɛ Nigeriafoɔ no antumi anqualify na wɔn ankɔ World Cup no bi a, ɛyɛ quite unfortunate sɛ wɔamese out wɔ 2022 World Cup no mu no when Ghana missed out in 2018. Yɛ make sure sɛ yɛbɛyɛ nneɛma yie na kwan bi a yɛbɛfa so a yɛbɛkɔ 2022 biara yɛakɔ bi. Nigeria mese out in 2022 but deɛ wɔyɛ no nkyerɛ sɛ wɔayɛ ready sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ 2026 no bi. It is quite unfortunate, but this is football. Ken, DR Congo, ɛha ɛya sɛ yɛbɛbɔ game bɛwie na supporters de abufuo ɛbɛtutu nkonnwa wɔ stadium na wɔasɛe nneɛma but ɛtɔ da a wodwene ho a wobɛka supporters no asɛm But you have to also take the emotions and feelings of the supporters into consideration, Ken. Ba baako bi a menyaa no deɛ ɛnɛ ɛsɛ kante bɛnya wo mfa ma wo na fa yɛ wo story no mhm. ɔte ɔte hɔ na wosu game no aba no wieɛ mhm. nti ɔte hɔ wosu saa na ɛba no mu obi a wosu no na wasɔre to nkonnwa wosu o kyɛ sɛ ɔte wo dii kyɛ sɛ ayɛ ne ho nwa wɔsu saa na de wɔasi baa ne mu a wɔfaa sɛ ɔstate atutu nneɛma no ɛyɛ sɛ eh, football spirit no ano ɛden yaw no ano ɛden ɛna ɔde yɛ saa adeɛ no ɛnyɛ sɛ ɔbɛnya no ama okay sɛ wɔn ɛyɛ mm. nokorɛ paa but ɛtɔ da mm. you take the feelings and emotions of the supporter into consideration mpanimfoɔ sɛ akoma anim ne wuraba obi bufu a Ɛwɔ kwan a wɔfa so handle n'abufuo. Obi bu fɔ a ɔbɛyɛ dinn. Obi nso so bu fɔ a gye sɛ ɔsɛe biribi ansa na ne ho atɔ no.
Because ɛne deɛ yɛmfa no sɛ Kwaku just do Ghana, Ghana ne Comoros last game yɛhyɛ a yɛ qualify na Comoros hyɛ yɛ a yɛn qualify. Na saa biribi saa asi a wɔn awɛnkofo bɛdi nsa bi nsɛm mu no. So. Wo- wobɛ- Wobɛkye no alright. but there are people a ɔyɛ na ɔtwe nkura na ɔyɛ okay. akwa na ɛte hɔ no hwɛ hwɛ nsi o hwɛ. sanko baako dɛ maame tɛwa na ɔte hɔ no wosu o hwɛ nsi o na deɛ na ɛbaa ne mu sa. ohun sɛ wanyɛ biribi ake ne ho ntɔrɔ stadium na esi hɔnom na wɔn bɔɔl bɔɔl no ɛfa nipa eighty thousand. nyagoro.
ɛnu a stadium ne yɛ ɛma. ama nnipa a wɔantumi anwura mu na wɔwɔ abɔnten no there were more than twenty thousand people a na wɔgu stadium no akyi. Mm. yes. na ɛsɛ te sɛ akra ne kumase nyinaa combine. yes. yɛka bom na sɛ akra forty forty eighty.
and supporters no the last time a congo ball in the world cup na wɔn di the zaire na wɔn ndi congo. Mm. nineteen seventy four ɛna congo ball in the world cup ken since then bɛpem ne congo ntumi mɔ world cup biom. they've only played at one world cup 1974 na wɔn de zaire na wɔn ndi congo etu wɔn fi sɛ baabi wɔn abɔ bɔɔl na baaba abɛduru no players na ekita wɔn no quality na wɔn wɔ no this is the opportunity so wɔn bɛ qualify na wɔn akɔ akɔ akɔ bɔ wɔn world cup at least for the first time since wɔn bɛ dane dr congo and baabi wɔn abɔ bɔɔl na baaba abɛduru on the league log na wɔn ne lidi senegal one point wakɔ senegal home ne senegal akɔ akɔ bɔ one one. ɛwɔ Senegal home team no a wɔde kɔbɔɔ one one no there were key players wɔn bɛkaa squad no ho nipa mmienu a wɔn starte yɛ aken ɛno a game no the game they played one one wɔ Senegal home no na saa nkurɔfoɔ no nka ho Noah Sidiki a osi akan de ma Sunderland bɔɔ bokuo no and then Cedric Bakambu The game they played ɛwɔ Senegal home no, these two key players weren't part. But I know a game no na wɔn yɛ part. Eti almost everybody ɔwɔ Congo asase so bia was confident. Sɛ sɛ yɛde team wei kɔkɔbɔ one one wɔ Senegal na ɛnna yɛ nyɛ opportunity sɛ yɛbɛbɔ wɔn wɔ fie ne yɛhyɛ wɔn de a extend to four points de a ɛne ɛbrɛ na ɛnie. And in thirty three minutes na wɔn ahyɛ two ne. Thirty three minutes wɔ take two goal lead. Ɛwɔ fie. Ɛwɔ fie. Megye tom sɛ Senegal wɔ quality. Megye tom sɛ Senegal wɔ soro. Recent performances ɛkyɛn Congo bebree. That is true. But wobɛ take two goal lead wɔ fie na at least wo nso so quality kakra na ɛkita wo no. Chancel Mbemba nom. Aaron Wan-Bissaka. Yan Wissa. Yan Wissa.
Cedric Bakambu. Noah Sidiki. Mm. These are good players. And ɛno na supporter no tena ase na ɔdwene ho a ɛbɛyɛ ne ya. Okay. Sɛ nka wokɔ Lucy wɔ Senegal hɔ mu mpo a Na nka ɛnha adwene sɛ baabi aduru na wobɛba abɛlusi wɔ fie. And ɛyɛ quite unfortunate, but akɔ akɔ akɔba no saa. Meda se.
Mɛba mɛba se aba bɛtoa so na waba bɛhwɛ ɛyɛ local na ɛde ama me ɛnkyɛ. Ɛɛ um, Amufa ɛde